D'Wuert. Merci, Här President. Krank sinn ass net schéin, ma et ka jidderengem geschéien. Kee Mënsch kann dofir, wann e krank gëtt. A wann et geschitt, bréngt dat en Ausfall, virun allem an der Aarbechtswelt, villes op d'Kopp. Engersäits an der Famill, anerersäits am Betrib. Et ass eeben eng speziell Situatioun. Jee no Gravitéit kann och d'Carrière mat op d'Kopp geworf ginn an et kann een ufänken ëm säin Akommes ze bangen, wann et da méi laang de Fall ass. An och fir de Patron ass et net schéi, wann e Salarié länger Zäit net feelt, wou een net genau weess, wéi laang, wou een net weess, ersetz en ech elo fir e Mount, ersetz en ech e fir e puer Méint, ersetz en ech e fir ëmmer. Nieft dësem organisatoreschen Opwand, deen entweder duerch Ëmorganisatioun oder duerch d'Astelle vun temporären Aarbechtskräfte kuerzfristeg kann ersat ginn, entstinn awer natierlech och Fräen, ganz nom Prinzip vun der Lohnfortzahlung, déi mer guer net a Fro wëlle stellen. Ech wëll domadder awer soen, dass virun allem kleng Betriber a Betriber, wou et wéint der Spezialiséierung vun der Aarbecht schwéier ass, d'Employéen kuerzfristeg z'ersetzen, schwéier ass fir en Ausfall vun engem Employé duerch Krankheet ze kompenséieren. Global betruecht ass also ze soen, datt bei engem Krankeschäin all d'Bedeelegter iergendwéi verléieren. Elo am Etat de crise hat d'Regierung decidéiert, datt d'Krankekeess, a jo, ech deelen do d'Aschätzung vum Här Baum, datt een nach ëmmer e Krankeschäin kritt, D'Krankekeess also d'Entschiedegunge fir de Salaire am Fall vun engem Krankheetsausfall iwwerhëlt, do schonn nees Krankheet, also den Numm Gesondheet. Wann d'Krankekeess oder d'Gesondheetskeess bis ufält, déi Gesond ze bezuelen, da kënne mer se richteg Gesondheetskeess nennen. Dëst gouf gemaach, fir d'Entreprisen, déi jo duerch d'Pandemie kloer Ausfäll ze bekloen hate, finanziell z'entlaaschten. Um Schluss ware béid Säite Gewënner, d'Entreprisë, well se net hu missten d'Ausfäll finanzéieren, an d'Salariéen, well se weiderhi mat hirem Salaire rechne konnten. Mir mengen, datt aus den Avisë vun de Kummere kloer erauskënnt, datt d'Gesetz am Kader vun der Entschiedegung am Krankheetsbedangten Ausfall misst reforméiert ginn. Mä kommt, mir sinn éierlech, Dat Gesetz, dat de Rechemodell opstellt, ab wéini d'CNS d'Indemnisatioun iwwerhëlt, gëtt warscheinlech nëmme vun de Services ressources humaines a groussen Entreprisë richteg verstanen an applizéiert. Kleng a Mëttelentreprisen, wou ee bis zwee Krankheetsfäll oft direkt een Zéngtel bis Véierel vun der Beleegschaft ausmaachen, doen sech schwéier, fir ze berechen, ab wéi engem Dag d'CNS dann elo de Salaire bezilt a wéini net méi. Fir eis Pirate wär et dofir sënnvoll, datt ab dem drëtten Dag, wou e Mataarbechter am Krankeschäin ass, d'Indemnisatioun direkt iwwerholl géif ginn. Domadder géif een engersäits d'kleng Entreprisë finanziell direkt méi entlaaschten, op der anerer Säit awer och de Salariéeën näischt ewechhuelen an de Staat d'Roll als, dem Staat de Rôle als Régulateur zoukomme loossen. Fir eis ass kloer, datt d'Lounfortzahlung an Zukunft muss ugepaakt ginn, fir kleng Entreprisë wéi och d'Salariéeë besser z'ënnerstëtzen. a fir Nodeeler aus der Welt ze raumen. Trotzdeem, souwuel d'Patronatskummere wéi och d'Chambre des Salariés hunn dëse Projet positiv opgeholl a mir Piraten deelen d'Meenung, datt dëst Gesetz fir de Moment béid Säite gutt arrangéiert. Aus deem Grond kënne mir och eisen Accord fir dëse Projet ginn. Soen ech Merci. Merci villmools, Här Kremer. D'Regierung huet d'Wuert, den Här Sozialminister Romain Schneider. Här Schneider.